Wrth i'r diwydiant amaeth anelu at statws carbon zero net yma yng Nghymru erbyn 2000 a hanner cant, mae'n holl bwysig defnyddio data, technoleg a chael y peiriant cywir ar gyfer'ch ffarm chi. A ble gwell i weld y dyfeisiadau diweddara yma nag yma yn Sioe Beirianna Lama yn yr NEC yn Birmingham. Mae'r sioe eleni yn dathlu pen blwydd yn ddeugain oed ac mae yna dros 700 o arddangoswyr yma yn arddangos peiriannau a thechnoleg o bob math. A lle gwell i gontractwyr ddod i siopa ag un sydd wedi mentro'r holl ffordd o Ynys Môn ydy Gareth Hughes o fusnes contractio cleifion. Wel Gareth, mae wedi bod yn ddwy flynedd eitha segur o ran y, y sioe yma. Ti'n falch bod hi'n digwydd unwaith eto, bod ti'n cael cyfle i ddod yma? Mae'n braf, blaw, mae yna lot o waith adra. E, digwydd bod o ddim bwrw hiw, a dyn e, nes i ddenig o adra ddweud y gwir, ia. Mae gennym ni o gwmpas da 300 o geri e, o seilage yn neud, a Rhyw ddau gant o mes eto ar ôl ei wneud, ia. So, mae yna lot o waith umbilical o'n mlaenau i, de. Ia. Ond, i ti, mae o'n werth dod yma. Pam yn union hynny? O, da chi'n cael gweld yr gadgets mwyaf newydd sydd yma, sydd ddwad, cyn i chi brynu rhywbeth, wedyn, da ni wrthi'n trial cael y technology mwyaf newydd i'r ffarmwr. Be ydy'r stondin yma, a'r teclyn penodol yma wyt ti a diddordeb ynddo fo? Yym, yn lle da ni ar Sir Fôn wan, mae yna lot o big bales gael ei wneud, a da ni'n uh, gwneud lot o'n umbilical yna, wedyn da ni'n cael traffadd cael y big bales mae lawr yr, yr pipan. Genna ni pum modfad pipan a mae'n mynd trwy'r pwmp yn iawn, pum modfad pipan wedyn, a wedyn mae'n dod lawr i pedwar, a wedyn mae'n dod i'r teclyn yma, beth da chi'n galw macerator sy'n rhannu distributor ydi o. Yeah. A wedyn be sy'n digwydd, mae o'n dod i mewn trwy fama, a wedyn mae'n mynd allan drwy'r peipiau yma. A wedyn be sy'n digwydd, mae'r silage gyda dod trwy hwn. Wel, pan mae'r silage yn mynd i cael ei chopio gin Big Bale... So mae gen ti flewyn tua chwe modfedd o leiaf yn dod, mwy o droedfedd yma. O, dwi'n teimlo fel bod o'n dod trwodd yr ol Big Bale, ddeud y gwir, cyfa. A wedyn mae'n rhaid y siswn effect yn efo pan mae slurry yn dod i mewn, mae o'n troi, a wedyn mae yna cog gwydyn yn troi yn tu mewn o, mae wedi rhaid y sisws effect i torio A mae o'n yy mae o'n wych, mae 'di ca'l 'i prwfio fact ers ta cy- couple o flyddynyddod ŵan ia. Ond ma' 'na rai bobol yndoes, yy fel chdi dwi'n cymryd, sydd yy jyst yn ca'l cymaint o bleser o ddefnyddio offer fel y tractore a'r offer tu ôl y tractore 'ma, mae o'n mae o'n fwy na na job yndydi? Yndi, yndi, dwi dwi dwi dwi wrth fy modd efo'r job ac yy technology sy'n dod ymlaen yy a yy sbïo'n dôl a edrach be' 'dach chi 'di gneud, 'dach chi 'di neud job dwt a 'dach chi'n weld o'n tyfu, mae o'n bleser Drwg cael gweld o a cael hogia da i wneud y job 'de. Un arall sy'n mynychu'r sioe ddeuddydd yn rheolaidd ydy Elwyn Evans sy'n ffermio ar Ynys Môn. Dwi wastad yn, yn, yn balchio mewn peiriennau ac ati, a dda'n trwsio pethau'n hun ac ati fy rôl. Dyn, a ddim yn licio dod yma, dim yn, dim i weld y pethau newydd mwy na dim, i weld y, y pobl sy'n gwerthu'r darnau a'r a'r y pethau drin, pethau fydda i'n sbio ar fwyaf chi. Ah, wel ie. Um, da chi'n dwi'n gwybod fydda'n ffordio'r periannau newydd yma gati, da. Wedyn, uh, a, a, a da chi'n mae, mae o'n, mae on brec o, o adra i fynd mewn ffordd ydy. Mae'n bwysig iawn. Ac wedyn, na'r peth arall mae pawb yn drafod yn, mewn rhyw ffordd neu gilydd, ydy newid hinsawdd a sut da ni'n ymateb, sut da ni'n yn helpu fel amaethyddiaeth yeah. i gyrraedd yr carbon zero net mae erbyn 2000 Yeah, yeah. Yeah. Ac eto fan hyn, mae'r tacle yma i gyd sy'n mynd i lyncu'r diesel yma i gyd, chymod, um, y dipyn o... Ond on mae rhaid i bobl cael bwyd be. Ydych chi'n ni, mae rhaid, mae rhaid cynhyrchu'r bwyd na beth. Mae, mae hwnna rhywbeth mae rhaid i rywun wneud, wedi neb byw heb fwyd na dreth. Ydych chi'n ydyn, ydyn, os fydda ni'n neud o yn y ffordd mor wyrdd a fedra ni felly, o goran byd da. Ond, ond os, mae rhaid wneud o fydd.

Use it to our advantage. Data is king. Mae Pryderi Gruffydd, sy'n berchennog ar Clwyd Agriculture, wedi bod yn dod i'r sioe yma ers tua chwe mlynedd bellach.
Un lle hefo'r peiriannau i gyd, dyna di'r rheswm i ddod lawr. Un man, gallu gweld a cyfarfod pawb. Ti'n gallu gweld y peiriannau, a gobeithio gweld be fydda ni werthu. Mae dyn nhw wastad yn chwilio am syniadau newydd a mae rha... lot o'r syniadau nawr yn mynd i droi at uh, ymateb i newid hinsawdd, ti'n bod, a rhyw dargedau, y lleihau carbon ac yn y blaen. Mae'r rhan fwy o'r manufacturers yn dod hefo perianna newydd. Mae Polaris er enghraifft hefo Ranger Electric. Um, mae Avant, da ni'n gwerthu perianna Avant, mae gen heini beriant telehandler, material handler, lithium, Mae gen New Holland y tractor methane yma hefyd. Reit.
Ydy technoleg uh, ddigon cry ar uh, peiriannau batri yma i ddelio gyda'r pwysau? Yndi, maen nhw. Mae, os ydyn nhw'n batri, mae'r ma batris di newid gymaint. Mae batris lithium rwan, maen nhw mor dda. Wow. Ti'n gallu stopio, cael panad o de, rhoi bach o charge i fewn. Mae'n mynd yn bach yn hirach. So, dyna di'r dyna di'r gwahaniaeth. Mae'r ma technoleg batri wedi newid. So, a wedi gwella. Wedyn mae, mae, nhw yn, mae, mae trydan ar dyfodol ar ffermydd.
Oes, mae yna. Yn sicr.